Kif jgħidu, iż-żmien itir. Filli tara lil uliedek deħlin fil-primarja għall-ewwel darba u minnufih tarahom jibdew l-ewwel eżami formali tagħhom. Filli tibda tarahom jaqdu l-ħsejjes u jiffurmaw l-ewwel kliem, u f'daqqa waħda tarahom jiktbu l-ewwel komponiment. Jista' jkun li nsibuha iktar faċli biex nissapportjawhom fis-snin bikrin milli meta jidħlu fis-snin iktar avvanzati. Għaldaqstant, din il-preżentazzjoni għandha l-għan li tgħinna nimxu l-istess pass ma' dak li jkun qed isir l-iskola, kemm fil-Malti u anke fl-Ingliż. Il-qari dejjem irid jibqa' jingħata prijorità. Jekk nissieħbu ma' libreriji pubbliċi, nistgħu nibbenefikaw minn diversi inizjattivi, fosthom li naċċessaw kotba bil-Malti u bl-Ingliż online. Bl-istess ħubija nistgħu wkoll inkunu membri tal-Oktavo fejn hemm aċċess anke għal kotba bil-Malti. Nistgħu nniżżlu wkoll il-Libie li tagħtina x-xelta ta' kotba li nistgħu naqraw fuq mezzi teknoloġiċi. L-Oxferdhawl hija sit elettroniku fejn fiha nsibu diversi kotba b'xejn bl-Ingliż, maqsumin skont il-livelli tal-qari tat-tfal tagħna. Minkejja dan, għandna dejjem inżommu f'moħħna li m'għandna qatt inwarrbu l-esperjenza tal-ktieb ħaj. Barra li nistiednu lit-tfal jaqraw huma, Huwa ta' benefiċċju jekk kull tant żmien it-tfal xorta jisimgħu lilna naqrawlhom. Din tista' tkun opportunità fejn nitkellmu u naqsmu l-esperjenzi tagħna marbuta mal-ktieb. Tkellem kemm bil-Malti u bl-Ingliż fuq il-vokabularju tal-istejjer u l-ħsieb skont kif jirrikjedi l-ktieb. Jekk tħoss il-bżonn, erġa' rrevedi l-ħsejjes mal-ma l-iskola Agħżilhos minnhom u ħeġġiġhom biex f'minuta jiktbu kemm jistgħu kliem li jibda b'dak il-ħoss. Inti, min-naħa tiegħek, agħmel l-istess. Agħmluha logħba bejnietkom. Strateġija oħra hija li mill-istejjer joħorġu u jelenkaw frażijiet, espressjonijiet u vokabolarju espressiv. Agħżel silta minn storja u ħeġġeġ lit-tfal jimmarkaw dawk il-partijiet l-iktar li laqtuhom. Stedinhom biex waqt li qed jaqraw jew anke wara jniżżlu numru ta' mistoqsijiet dwar l-istorja. Aqraw il-mistoqsijiet flimkien u tkellmu dwarhom. Jistgħu wkoll joħolqu sett ta' sentenzi veri u foloz biex jifhmu xi jkun qed jiġri eżatt meta jkollna eżerċizzji ta' dan it-tip. Inżommu f'moħħna li meta t-tfal jirrevedu f'kuntest u bi ħsieb, u mhux sempliċement jimlew il-karti tat-teħriġ, jibbenefikaw iktar. Dan nistgħu napplikawh anke biex ngħinuhom jirrevedu l-grammatika. Minn silta tal-għażla tagħhom, ħeġġiġhom biex ifittxu jimmarkaw l-aspetti diversi tal-grammatika. B'hekk, jaraw il-grammatika tintuża fil-prattika. Fil-ħolqa tagħna ser issibu diversi logħob bid-dadi u b'aspetti tal-grammatika varji li tistgħu tużaw matul ir-reviżjoni t'uliedkom. Id-dizzjunarju huwa għodda indispensabbli. Importanti li jkunu jafu jużaw id-dizzjunarju sew u jħossuhom komdi jirreferu għalih meta jkun hemm il-bżonn. Nistgħu anke nuruhom kif ifittxu t-tifsira online. Flimkien mad-dizzjunarju nistgħu wkoll inħajruhom jużaw it-teżawru. Importanti li ngħinu lit-tfal jispjegaw iktar b'mod viżiv. Din nirreferu għaliha bħala show not tell. L-idea tax-shades of meaning tgħin lit-tfal jespandu l-vokabolarju. Hawnhekk it-tfal jiktbu kelma partikolari, eżempju ferħan, u għaliha jaħsbu kliem ieħor li għandu l-istess tifsira. Eżempju, Fis-Seba' Sema u Ferħan Ser Itir, fost oħrajn. Wara, mil-lista li jkollhom, jagħżlu dak il-kliem li l-iktar jurina dettall u emozzjoni. Matul il-lezzjonijiet, it-tfal qed jifhmu li waqt il-kitba nbiddlu l-kliem, inżidu l-aġġettivi, indawru ħsibijietna u ninkorporaw il-punteġġjatura kif meħtieġ. Id-dar ukoll tista' tgħinhom fil-kitba. Għid lit-tfal frażi qasira bħal Mort sal-baħar u flimkien komplu ibnu ma' din il-frażi sakemm minn ftit kliem tibdluha f'sentenza u minn sentenza tibdluha f'paragrafu. Ħeġġeġ lit-tfal jagħmlu użu minn dawk l-ideat li semmejni iktar kmieni bħal show not tell u shades of meaning u anke tad-dizzjunarju. Huwa importanti ħafna li t-tfal jifhmu dak li hu mistenni minnhom mill-bidu nett. Spjega x'tip ta' kitba ser tkunu qed taħdmu fuqha, kif iduru xogħlu, kif jitgħallmu mill-iżbalji u jikkoreġu fejn hemm bżonn. Kultant ippreżentalhom storja qasira bil-lest u ħeġġiġhom jimmarkaw dawk il-partijiet l-iktar li laqtuhom u dawk il-biċċiet li jixtiequ jbiddlu għall-aħjar. L-għan ta' dan il-proċess hu biex ngħinu lit-tfal jifhmu iktar mill-viċin l-andament tal-kitba, kif isaħħu l-kitba u kif jiktbu b'iktar mod dettaljat. Dawn huma suġġerimenti kif tista' tgħin lil uliedek jiżviluppaw elementi varji tal-litteriżmu. Il-ħin kollu żomm f'moħħok l-erba' aspetti tal-lingwa, li huma s-smigħ, it-taħdit, il-qari u l-kitba. Involvi ruħek, kellimhom, ismagħhom u uża kemm tista' espressjonijiet fil-lingwaġġ tiegħek ta' kuljum. Kun konsistenti, tkellem b'Malti jew Ingliż tajjeb. Agħti l-istess importanza liż-żewġ lingwi, aqralhom kotba kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż. Min-naħa tagħna bħala t-tim tal-litteriżmu fi ħdan is-Segretarjat, qegħdin noffrulek din il-ħolqa b'diversi riżorsi